Che maitĩ horyvéva ambohasa maymavaite peiméva ko aty kóvape. Mbo'e syry mbohapyha, peñembokatu kryva hína mbo'ehrarã guaranimegua, ko mbo'eha ovusu Ateneo de Lengua y Cultura Guaranimegua. Che cheréra hína Teresio Román Cantero ha ko ára guive ñamba'apóta oñondive kóva ko mbo'e mbo'epy heráva Sintaxis Guarani y Comparada, Ñe'ẽjoajukatu Guarani ha Mbojojápe. Ñañepyrũ hag̃ua ñahesaguejo kóva ko mbo'epy, iporã jaikuaa mba'épa he'ise hína sintaxis ñe'ajoajukatu ha mba'épa ha'e pe hembiapo tee.

Oraciones, textos e ideas sean expresados de manera correcta para que pueda llegar el mensaje que se desea transmitir.

del Proyecto Educativo de Profesorado de Lengua Guaraní.

a la asignatura Sintaxis, ahora vamos a comenzar con el desarrollo del primer contenido. Péicharamo ko'ág̃a ñañepyrũtama ñahesa'ỹijo ojondivekuéra ko mbo'epy. Ñañepyrũta hína ñe'ẽjoajukatu, Karai ñe'ẽme ja'e chupe hína sintaxis. Ha'e ñe'ẽtekuaa vore ñanerekombo'éva mba'éichapa ñambojaju va'erã ñe'ẽ ñe'ẽjoajúpe. Ikatu hag̃uáicha ñane rembiapo ñande jehai jahai vove peteĩ ñe'ẽjoaju Ko ñe'ẽjoaju katu he'i ñandéve hína tenonderã katuete jahai va'erãha térõ oñe'ẽ ha upéi katu térõ oñe'ẽ je'éva. Ko ñe'ẽjoaju katu oñemboja'o hína kóicha, jaguereko pe ñe'ẽjoaju katuete ja'e chupe karai ñe'ẽme sintaxis regular. Ha'e pe ñane reko mbo'éva mba'éichapa ñambojaju katu va'erã ñe'ẽ ñe'ẽjoajúpe. Ja'ehaguéicha hína kuri angeténte ñamohenda va'erã térõ ñe'ẽ ha upéi ae térõ ñe'ẽ je'éva. Ápe jaguereko techapyrã pe karai marangatu oguata pya'e iñangirũ ndive. Jaikuaahaicha hína ñe'ẽjoaju oguereko mokõi ñemohenda térã mokõi ñemboja'o. Peteĩ ha'e teroñe'ẽ ha ambue katu teroñe'ẽje'éva. Teroñe'ẽ ha'e hína ava, mymba, ka'avo, térã mba'e oñeñe'ẽvagui peteĩ ñe'ẽ joajúpe. Ha térõ ñe'ẽ je'éva katu ha'e hína opa umi mba'e oje'éva térõ ñe'ẽ rehe. Kóva ko ñe'ẽ joajúpe jahecha hína pe karai marangatu, péva ha'e térõ ñe'ẽ. Oguata pya'e iñangirũ ndive, péva katu ha'e térõ ñe'ẽ je'éva. Jaguereko hína ambue tesapyrã he'íva péicha, Carlo Lucy hasyve ojogua kuri peteĩ jopói isýpe. Máva reho ñeñe'ẽ kóva ko ñe'ẽjoajúpe? oñeñe'ẽ Carlo, Lucy ha Sivere, péva ha'e térõ ñe'ẽ. Mba'e oje'e hese, ojoguákuri peteĩ jopói isýpe térõ ñe'ẽ je'éva. Péicha hína ñañepyrũ ko ñane rembiapo ñe'ẽjoajukatu rehegua. Jahaguéicha hína kuri angete ko ñe'ẽjoaju katu oñemohenda mokõi hendáicha, tenderã jahecháma kuri ñe'ẽjoaju katu tee. Ko'ág̃a katu jahechamínte oñondivekuéra ñe'ẽ joaju katu ha'angáva. Ja'e chupe karai ñe'ẽme sintaxis figurada. Ha'epe ñanerekombo'éva mba'éichapa jaipuruova'erã ñe'ẽ hemiandu porã ha hemiandu mbarete hag̃ua. Ja'évo hína temiandu, péva apytépe oike hína mborayhu, tesaramu, tesaga'u, ñembyasy, posy, heta mba'e oĩ temiandu apytépe. Ha kóva ko ñe'ẽjaju katu rupive ñande jaipuru hína ikatu hag̃uáicha hemiandu porãve. Ha upéva oñemohenda jey kóicha temiandu ta'angáva puru, ja'e chupe figuras de pensamiento. Péva apytépe jaguereko mbojoavýva antítesis. Kóva ojehu oĩ jave peteĩ ñe'ẽjoajúpe mokõi temiandu ojoavýva. Jareko'ápe hína pe karai oñe'ẽrõ nde rekirirĩ. Ñe'ẽtemiandu ojoavýva ha'e hína oñe'ẽrõ rekirirĩ. Térã katu ja'ekuaa avei rohechaga'u ndorohechaséi. Mokõi temiandu ojoavýva, techaga'u ha jehechase'ỹ. Ambue ñemohenda ko temiandu ta'angapuru peguáva ha'e hína mbosyrysóva. Kóva ojehu ñahendukárõ ñane remiandu ñande py'aite guive osẽva peteĩ tapicha añóme. Ko mbosyrysóva he'iháicha hína oso va'erã ikatu hag̃uáicha tapicha ohendúva omaña ojesareko térã ojapysaka ñanderehe. Techapyrã jaguereko. Che ru, rohechaga'u jepémo remanóma ko'ápe che ru, pépe osópe ñe'ẽ ikatu hag̃uáicha jahupity pe jesareko térã japysaka. Nde che sy, mombyrete reime chehegui, pépe avei oso, nde che sy. Mombyretére imese hegui. Katuete nunga hína ko mbosyrysóva ojeipuru tekove térã ava mokõiháme, segunda persona. Upéi jaguereko hína moñondivéva, ja'e chupe karai ñe'ẽme, comparación. Kóva ojehu ñambojoja jave mokõi temiandu ha jajuhu ndojoavyiha ojojogua hikuái. Pe mitã iporã yvotýicha. Kóva ndahasyiete hína jahechakuaa hag̃ua mba'éicha javérõpa jaipuru omoñondivéva, katuete ogueraha hína pe ñe'ẽpehẽtai icha. Ja'e avei hína kuarahýicha sa'yju asy pe nde áva. Pépe jaguereko avei mokõi mba'e ñamoñondivéva oñondive hína kuarahy áva ndive. Jahamive ohese hína ko ñe'ẽjoaju katu ha'angáva ryepýpe, jatopa avei hína mbotuicháva ka'i ñe'ẽme ipérvole. Kóva ojehu ñambotuichaitereírõ peteĩ mba'e. Tesapyrã jaguereko

ñamoporãve pe ñe'ẽ temiandu jaiporúva. Jaguereko upeire hína mbojoguáva metáfora. Kóva ojehu jaipurúrõ ñe'ẽ jere ja'e hag̃ua peteĩ mba'e ambue ñe'ẽ térã ñe'ẽapesã rupive. Castellano-pe ja'e che oĩna traslación de idea, llamar una cosa con el nombre de otro. Ha oikatu he'íva chupe hína avei comparación abreviada, mba'e rehe péva ndoguerahái rupi pe nexo comparativo como igual. Guaraníme katu icha. Techapyrã jaguereko hína nde resa kuarahy'ãme tapytu'u. Hasynungáko ajéva pe techa kuarahy'ãme opytu'u hag̃ua. Péva oguereko ambue mba'e he'iséva. Térã ja'éramo pe karai akãrague mandyju. ndaikatumo'ãi avei tapicha iñakãrague mandyju, mba'e péva he'ise iñakãrague morotĩha. Ambue ñemohenda ko ñe'ẽjoaju katu ha'angáva katu ha'e hína mbo'aváva térã mbo'avareko personificación. Kóva ojehu ñambohekovérõ peteĩ mba'e hekove'ỹva. Ikatu hína ñame'ẽ tekove yvyrápe mba'e térã katu mymbápe avei. Yvága ohekuavo hesay nembyasývo. Pépe pe ñande ava ikatúva jajapo ñame'ẽ peteĩ Mba'e ndorekóiva tekovépe ndaha'éiva ava, hesay. Yvága ndaikatu omoĩ hesay. Péva hína he'ise ambue mba'e. Jasy morotĩ remaña mombyrýva che rehe rehóvo. Jasy avei jaikuaaháicha ndorekói tekove. ndaikatumo'ãi omaña ñanderehe, ha katu ko mbo'aváva rupive ñame'ẽ chupe hína tekove. Péva ha'e, ko'ãva ha'e hína pe ñe'ẽjoaju katu ha angáva ryepýpe jaguerekóva. Ambue ñemohenda ko ñe'ẽjojo katu, ha'e hína ta'anga apopygua puru, figuras de construcción. Ha péva oguereko jey pe ñemohenda hyepýpe, moĩmba'ỹva, elipsis. Kóva ojehu nañamoĩmbáirõ ñane remiandu pegua, Sapy'ánte peteĩ ñe'ẽjoajúpe tero iporã'ỹ ndaipóri ha katu oñeñandu oĩha. Ikatu avei hína ñe'ẽtéva ndaipóri ndojeha'éiri pe ñe'ẽjoajúpe ha katu jaikuaa oĩha. Resẽta sendive. Kóva ko ñe'ẽ joajúpe ndojehaíri mávapa, ha katu ñe'ẽetéva rupive jaikuaa hína pépe iporã'ỹ hína nde reseta chendive. Che amba'apo mbo'ehaópe che ru kokuépe. Pépe ndaipóri pe ñe'ẽtéva, máva ñe'ẽtéva ndaipóri hína. Pe ñe'ẽjoaju mokõihamegua pe oĩháme kyguái upéva omoambue ñe'ẽtéva mba'apo. He'i ranguékuri che amba'apo mbo'ehaópe che ru omba'apo kokuépe ani hag̃ua ombojo'a pe ñe'ẽ ojeipy'umava'ekue voi ojeipuru hína pépe moĩmba'ỹva. Térã ja'ekuaa avei Che ha'e mbo'ehára, che ra'y katu temimbo'e. Pépe, Che ha'e mbo'ehára, che ra'y katu ha'e temimbo'e. Ndojehaíri hína pe ha'e ani hag̃ua oñembojo'a jey ha ñamoĩ chupe hendaguépe peteĩ kyguái. Jaguereko avei ambue ñemohenda ha'éva hína mboje'ejeýva karai ñe'ẽme, pleonasmo. Kóva ojehu ñambojo'árõ peteĩ ñe'ẽ, ñamombaretevévo upe ja'eséva, jepémo natekotevẽi. Heta jey natekotevẽi ha ñande ñambojo'ápe ja'éva ikatu hag̃uáicha imbareteve. Che resa tee rupi ahecha. Che resa tee. Ikatu piko jaguereko tesa ñane mba'e'ỹ? Nahániri ajépa. Pepe oñemombareteve hag̃uánte oje'e péicha. Térã katu ja'e avei che poite rupi ame'ẽ chupe. Ndaikatu omo'ãingo po ambue rupi reme'ẽ chupe ajépa nde po rupípa nde reme'ẽ va'erã. Pe va'erã ojepuru hína péicha ramo, mboje'e jeýva ikatu hag̃uáicha oñemombareteve pe he'iséva. Ambue ñemohenda katu ha'e hína. Ñe'ẽmomýiva, ipérra vatõ. Ñe'ẽjoajúpe oĩ ñe'ẽ omyikuaáva hendágui ha jepémo upéicha naiñambuéi pe he'iséva. Jarekóvape hína kalo oguata kuehe. Kuehe kalo oguata, oguata kuehe kalo. Mbohapy hendáicha ikatu ñamo ambue kóva ko ñe'ẽ joaju ha katu naiñambuéi pe he'iséva. Ipérvato, hiperbaton significa entonces cambiar el orden normal de la construcción de una oración Péro nokambia de signifikádo. Ko'ãva ha'e hína ta'anga apopygua puru ñemohenda pe ñe'ẽjoajukatu ryepy pegua. Jahamivévo hese hína ko'ãga jaguereko ñe'ẽjoajukatu apopyguáva. Karai ñe'ẽme ja'e chupe hína sintaxis de construcción. Ha'epe ñande rekombo'éva mba'éichapa ñambojoaju va'erã ñe'ẽ ñe'ẽjoajúpe hesakã ha oñeikũmby porã hag̃uáicha. Péicha ramo, pe ñe'ẽjoaju katu apopyguáva ñande rekombo'e mba'éichapa ñambojoaju va'erã ñe'ẽnguéra ñe'ẽjoajúpe Hesakã ha oñekũmby porã hag̃uáicha. Heta jeýngo ñande jajapótaramo peteĩ traduksión castellano-gui ñambohasatáramo guaraníme, jajapose pe traduksión directa ha péva ndapéicha ijahekava'erã mba'éichapa hyapu porãvéta ha oñekũmby porãvéta pe ñe'ẽjoaju. Techapyrã ápe jaguereko hína he'i oguata Carlo pya'e katupyry ndive Peru mitãrusu peve chore. Péicha jahai ramo nahesakã porãmo'ãi ha márõ noñykymby porãmo'ãi avei ko ñe'ẽjoaju. Jaha'eiramo hekópe katu ja'éramo kalo, mitãrusu katupyry oguata pya'e Peru ndive sore peve. Pépe hesakã ha oñeikũmby porãta pe oje'éva. Péicharamo péva ha'e hína pe ñane rekombo'éva ko ñe'ẽjoeju katu apopygua, mba'éichapa jahai va'erã umi ñe'ẽnguéra ñe'ẽjoajúpe ikatu hag̃uáicha hesakã ha oñeikũmby porã. Jahamivévo hese ko'ág̃a jaguereko ñe'ẽjoaju katu povyguáva Karai ñe'ẽme ja'esupe hína sintaxis de regencia. Ha'e pe ñane rekombo'éva mba'éichapa jaipuru katuva'erã ñe'ẽ ha ñe'ẽpe hetaĩ moĩmbahárõ. Ko'ápe jaguereko hína mokõi ñe'ẽpe hetaí, peteĩ gui ha ambue katu jareko teroja moteĩva pe. Jahechamíta mba'éichapa jaipuruva'erã hekoitépe. Pe mitã ou ñúgui, péva ja'ekuaa mba'e rehe, gui ha'e peteĩ ñe'ẽ pehetái upeigua, katuete ohova'erã ñe'ẽ rire, ko'ápe jareko tero ñu ha upe rire ohogui, péicha ramo oĩ porã, ja'ekuaa che aju mbo'ehaógui térã. Aju tape gui. Peavãi porã avei. Márõ ndajahaimo'ãi hína ñande gui térõ mboyve. Techapyrã ape jagureko he'i mitã pe ou gui ñu, ndaja'ekuaái péicha. Gui ja'ehaguéichama hína ha'e peteĩ ñe'ẽ riregua, upéva rehe katuete ohova'erã térõ rire. Tero rirémante ohokuaa, ndaikatu mo'ãi oho tero mboyve. Ha péicha avei hína pe tero jamoteĩva techaukarã pe katuete oñemohenda va'erã tero mboyve araka'eve tero rire, ha'éko ache pe mitã, pe karia'y, pe kuñataĩ, pe mbo'ehára, Péicharamo ñe'ẽ riregua'ugui upe rire ha teroja moteĩva techaukarã pe katu ñe'ẽ mboyve, tero mboyve katuete oho va'erã. Ikatu hag̃uáicha hesakã porã ha ojepuru porã hekópe ñane ñe'ẽnguéra guaraníme. Ñamohu'ãmávo jahávo ko tembiapo ko'ã jagureko ñe'ẽjoaju katu mbojojáva. Ja'e chupe sintaxis de concordancia. Péva ha'e pe ñane rekombo'éva mba'éichapa ñambojojakatuva'erã umi ñe'ẽ ñe'ẽjoajúpe. Jaguereko hína ápe techapyrãramo pe imitãita oguata pya'e, péicha ndaikatúi ja'e. Mba'érehe pe ha'épa pyteĩ? Mitãita katu papyeta ndaipóri pépe pe konkordansia ja'eva'erã pe mitã oguata pya'e. Mitãita oguata pya'e ja'ekuaa. Pe karai oguata joa korapýre, péva avei oĩ vai ndaikatúi ja'e péicha. Mba'érehe? Pe ha'épa pyteĩ ha oguata joa ñe'ẽtéva katu oĩpa pyetápe. Umi karai oguata joa korapýre péva ikatu ja'e. Ore jaguapy oñondive. Oĩva hi'avéi ko'ápe pe ñe'ẽtéva he'i va'erã kuri ore roguapy. Térã ñande jaguapy oñondive péva oĩ porã. Péicha hína ha'e pe ñe'ẽ joaju katu mbojojáva. Ñane rekombo'e mba'éichapa jaipuru porã va'erã umi ñe'ẽnguéra guaraníme. Péicha ñamog̃uahẽhu'ãme ko tembiapo ñehesa'ỹaijo jajapóva hína ñe'ẽ joaju katu rehegua.